Сыерлар Ой. караганнар да катыганнар әйме.
Блин, падла. Участковый генә, участок алып китмәкче була. Нәрсә өчен синең персонажың һавага очып китте? Опа, опа, опа. Просто я тут.
Булды О, барабызмы? Ә без андый тачка урлаган бармы? Кайсын?
Нәм дин караны. Хәтерләмим инде. А, бар, бар, бар. Урлаган ик без аны. Бу пикшәп.
Так. Козырной. 3 километр ярым.
3 километр ха без аны карап тор. Үсек тар. Турыга гына. Кыскартабыз да. Вау, кара ясаш.
Шүкләр эшә, кеше эшә. Почта яхшы эшләмәгән өчен бәреп киттек тә. Озак йөрим әле. Бөтен посылкалар озак килә.

Мин Блин, швейцар эсрәк. зур монда.
Беләсең Ә, нәрсә без эшләргә кирәк? Не алып, вертолет алып менә монда бер бинага менеп карарга кирәк өскә. Нәрсә бар микән өстә? Е, е, булыр, әйтергә кирәк, бер сериядә.
Син машинаға кара син тәгәрмәшең инде артта бит багажникта диярлек. Е, Алгысы.
Концерт шигере. Алгысы инде салонда. Минем аяктын инде төбендә нитә ул, селкенә әйләнеп бара. Күрәм мин. Эзрәкне дирәдә инде ул синең тырнакларны кистереп ала. Бер бер дә 400, ха, барып җитәбез. Почти. Кая бәрде? Ә, күтенә бәрде.
Машина калтырыймын да. Балансировкага кереп чыгара кирәк. Син нәрсә төшмәкче буласыңмы моннан?

Йо. Ә күрәбез аны.
Кара машинада нәрсә калды? Берәү дә калмады. Косметический Оп, оп, ремонт оп. кирәк.
Косметический генә түгел иде монда. Хәзер Discord, блин. Как-то не- Тегермешләр кекрәеп бетте минем монда.
Эй. Үзе безнең гортта ши, яла.
Соң шунда бармый инде каядыр. Киттек әйдә, Әй. машина минем шәп.
Бля, яхшырак. Йо, Буран йо, бу ди. синең яхшысы. Бу машина. Киралазмы?

О, катып алдым. Без ит ничек эшләдек? Остановканы шартлап, ыр- гранат ыргыттым, син прям өстенә мендің и шартлаттың. Ай-яй. И вообще менә самый букка әйләнде машина. Самый бук. Безгә уңга дигән, ул сулга күрсәтә электр.
Но Аңлап булмыйм.
GPS Кытай, ә? Навигатор. Навигатор Кытайныкы ана.
Ә без бу районнарда булдык инде. Давай.

Удовольствие? Ә син тоже иттерәсең шуя?
Ә син нәрсә эшләтәсең аны? Ә мин мышка белән шул җиргә барам да аннары А, В, С, Д. Анда Сән- кнопкалар чыга. Сен аңа удовольствие не итәсең әллә? Удовольствие Әйе, таптырасың әйе, әллә? әйе, роз- розовенький аның.
Шкаласы бар бит. Ә, Син рульдә түгелме? Мин рульдә. А,

Блин, әйбәт әптересте бу. Менеп булмады.
Менә арттан йөгереп йөриләр алар. Понял, понял.
Йөгереп, машинада йөгерәләр.
Син тавышлар чыгаман? Чыга.
Ул.
Убейте. Убейте мишень. Китек шуның артына бар. Мишень үтерәк. Кирәк мен үтерәк.
Безнең бит монда бүтән миссия әле. А, белмим, минем чапмый әле.

Әнә килеп җиттеләр инде безнең монда репортерлар Акчарлакныкы. Акчарлак радиосыннан. Я акчарлак вообще бөтен бер газда бирим компромат.
Басып тора бер Нәрсә? урында. Нәрсә ничек үтергән?
Теләсә ничек Бар, басып тора ул бер урында. Гранат от. Ә мин от карыйм. Что-то А, отымый. монда бит юк.
Сытан сыт. Хәр безнең монда репортерлар йөрләр.

Арта калдыңмы? Ә ярта бит. Юк, миңа не күрсәтә. Шунда барга дип күрсәтә никтер. Бәлки күпергә менәргәдер? Ә, Юк, может. менә бит менә монда. Миңа менә монда күрсәтә. Сиңа күрсәтмиме? Миямда бәләкәй генә звездочка бар и все. Ә былай тегендә барга кирәк. Өскә менә. Ае.
Нәрсәдер шулай шул.